Җәмәгать, бик матур итеп кояш чыгып килә. Без бүгенге эшебезгә керешергә торабыз. Ә, гадәттә менә инде безнең эш барышы ничегрәк була. Без килдек тә турыдан авыл эченә кереп киттек дигән сүз түгел. Биредәге төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән сөйләшә башлаганчы, Без авылның читләрен карап узабыз һәм аның инде кайсы почмагында нәрсәләр төшереп булганын ничек тә барлап чыгарга тырышабыз. Һәм инде аннан соң гына кереп китәбез аның тарихына, әңгәмәләргә, э, очрашуларга. Дөрес, без авылга килер алдыннан күпмедер дәрәҗәдә аның турында мәгълүматны укырга тырышабыз. Ләкин кагыйдә буларак, э, күпчелек тарихи татар авылларының тарихы менә шушында килгәч Аның иң кызыклы сәхифәләре шушында сөйләшә башлагач кына ачылып китә шул. Менә бүген дә без Бишкурай дигән э, бик матур авылга килдек. Дөресрәге, без аны Бишкурай дип беләбез инде.
Бишкурай түгел шул, Бишкураз. Төрки халыкта әтәч. Ана Мусаның китабында да бар, и минем документта да бар.

Рәсем агачтан. Менә шул билгеләгән, алар бай кеше яшәй монда. Ярдәм шуннан. Шуннан чыккан. Ягъни авылда ким дигәндә 5 бай булган дигән сүз инде. Бай байрак кешеләр.
Ә Курайга ул совет властьларында әйләнде. Монда минем гомерлек 19 гасыр ахырында төзелгән меңталны Бер кеше дә аны яңарыштан димәде. Документта яңарыштан йөри. Ә без әле бер кем дә, әле дә әйтмәдем, без мең тал, мең тал. Все. Чөнки таллык эчендә.
Бишкурай авылына нигез салынган вакытны ачыкларга тырышыйк. Бу урында без шулай ук тарихи чыганакларның төрле фикергә этәрүен күрербез. Хикмәт шунда, рәсми чыганаклар буенча Бишкурай бу җирләргә 1742 елда типтәрләр күчеп утыргач башланып киткән. Аның шул елда кул куелган указына кадәр бар. Әмма авыл зиратындагы кабер ташларына язылган еллар бүтән фикергә дә нигез калдыра. Даим абый бу зиратны Бишкурай авылының борынгы зираты дип беләбез. Монда ничәнче елгы кабер ташларын күрергә була? Монда 1700 40-нчы, 50-нче елларда кабер ташларын күрергә була. Музейда менә Хиҗри ел белән язылганы бар аны 12-нче э, гасыр дип языла. Ул 17-нче, 18-нче гасырга туры килә. Миладига әйләндергәч, шуңа күрә Чөнки Бишкурайның әле бу соңрак урамы, яңа иске урамын тавартыр урамы саналган. Анда да зират булган.
Анда зират бу әлеге зиратта да Э, шул 19 гасырда оңанчы 16 гасырларда аннан элеге зираты фермалар урында әле урыны гына калган анчыда зират булган суның ар ягында мөгешнең э, андагысы инде шул 18 гасыр 19 гасырларда башланган теге якта

хәзер бардырмы бер мең җиде йөз утызынчы утыз беренче елгысы бар иә бер мең җиде йөз отыз алтынчы елгысы бар шулай булгач әле авыл булмаган ә, тәңкәләр куям килеп чыккан чөнки мин беренче биргән фатирлары авыл өй инде шуның кырыенда мәчет булган элек шуның чокырында минем балалар тәңкә уйнап тәңкәләр табалар
Авылның борынгырак булуына ишарәләүче тагын бер мисал бар. 1773-75 елларда булган крестьяннар сугышында биш курайдан 88 кеше катнашкан. Ул вакытта авылга нигез салынганга дөрестән дә 30 ел гына булса, аннан бу кадәр ирләрнең баш күтәрүчеләргә ияреп чыгуы шулай ук шикләндерә. Музейда вакытта борынгылакларга гел күз төшеп торса да, тагын бер бик кызыклы э, өлешенә игътибар итмичә булдыра алмадык. Э, бу э, витрина һәм мондагы мәгълүмат шушы Бишкурай авылында туган Муса Габбасулы Хакимовның хезмәтләренә, аның биографиясенә багышланган. 1977 нче елда басылып чыккан менә шушындый китаплары бар аның. Э, Бишкурай һәм бишкурайлылар дигән авыл тарихына багышланган ике томлы китап бу. Бер томы 328, икенче томы 345 битлек китаплар. Э, һәм алар тиражлы китаплар түгел, алар язу машинкасында бастырылган э, менә шушындый Кулъязма хезмәт дип әйтсәк була инде. Бос бастырылса да, дип әйтүем, теге кул җыелса да, машинкада җыелса да. Э, Монысы беренчедән. Икенчедән, ни өчен э, Муса абыйның шушы э, хезмәтенә, гамәленә тукталырга булдык дип әйтүем? Э, 77 нче ел. Советлар Союзы чорында төбәк тарихына, авыллар тарихына игътибар дигән әйбер һәм бигрәк тә шушының кадәр күләмдә аның тарихын туплап чыгару ул гадәттән тыш хәл. Чөнки ул вакытта бөтен мәгариф системасы һәм, гомумән, дәүләтнен сәясәте алар зур тарихка, бөтендөнья тарихына, Советлар Союзы тарихына корылган чор. Авылны актаруны үз туган авылыңның тарихын эзләү дигән әйбер, аны белмим, чыннан да уникаль дип әйтергә була торгандыр. Һәм менә шушындый саллы мәгълүмат бүгенге көндә инде хәзерге тарихчыларның һәм төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең хезмәтләренең нигезенә ята торган материал. Даимави безнең гадәтне беләсез инде. Тапшыруны карап баргач, музейда күзгә моңа кадәр күренмәгән әйберләрне яратабыз инде. Сойлап алып куйдык. Э, аңлатып китсәгез иде. Өмет тәңкәсе дип язылган менә бу тәңкә. Бу догалы тәңкә, чөнки кеше һәрвакытта өмет белән яши, Аллаһ Тааладан өмет белән нәрсәдер сорай. Менә шушыны тагы бирсә, янәсе бу бетү урынына инде. Шуны тагы бирсә, кешенең өмете аклана дигән мәгънә белән йөрткәннәр. Борынгылар. Борынгыдан килгән әйбер. Моның ясалышын кем ясаган бу? Кем икән ой олай ук белеп бетеп булмас кемнәр ясаганын. Ну борынгыдан килгәч инде табылган гына бит безгә. Табылган гына. Табылып каяндыр табам. Укучыларым ташыйдыр инде. Монсын өмет тәңкәсе дип язган. Юк. Күз тәңкәсе дигән.
Күз тәңкәсе бу бик кыйммәтле, кадерле әйбер. Күзгә тигәнәк керү гадәте бар иде. Басуда эшләгәндә, псиан чапканда кайдадыр эшләгәндә шушы күзгә кергән тигәнәкне яисә башка чүпне чыгартыр өчен шушыны көмеш шушы тәңкәне салса, дымланып шуны суырып чыгарган. Бу бик кыйммәтле әйбер, кадерләп кенә саклаганнар. Чөнки күз врачлары юк чакта борынгыдан ук шушыны кулланып, халык үзенчә дәваланган. Күз эченә салып куялар. Күзгә тыгалар.
Шушы бәләкәй генә инде. Теге күз юышы белән теге ияртеп алып чыга. Мин әниләрнең күргәнем бар шушылай эшләгәнен.
Монысы нинди чүлмәкчеләре дигәне, бусы нинди бик кечкенә чүлмәк. Бу кечкенә чүлмәгебез э, банка салу дип атала торган ни бар менә процедура врачларда. Элекке шушы ана пияласы була, соңнан инде китте. Бу борынгыдан ясалган кеше үзенең сәламәтлеген өшегәч, биле авырса, аркасы авырса, шушыны салып, бер 10 штук Шуннан инде сәламәтлек тапкан була. Мич башында кирпичтә кызынып ятканча, менә шушыны салдыса, чөнки мич башында урын да булмый әле элек вакытларда. Э, бала чага ишле, аяк сау тотылган. Эштән кайталар, төнне ашлык сугып әниләр өшиләр. Балакаем бер шүлмәк сал, шәйле дип безгә, безнең апаларга әйтәләр инде шушылардан калган. Монысын тамашачыларга күрсәтеп алыйм да, үзегезгә э, тоттырырмын. Бу Мондый пәкене күргән юк. Вот. Урак, уракка охшашлы. Моның белән ничек эшлиләр иде? Бу нәрсәгә яраклы әйбер бу? Мин белгән чор колхозлар кайда 50 сотык, кайда 1 гектар мәк чәчәләр иде. Бу теге лечебный либератор, опиум бирә торган мәк. Монда теләсә нинди мәк түгел. Эре башлы буладыр ит, чәчкәсе төрле. Шушыны безнең әниләр тотадыр иде, мәкнең башы яшел булгач, тулышкач, э, төшкә хәтле шушы ягы белән ике тапкыр ярты ягын гына әйләндереп ышкыйлар. Башын үзен. Башын үзенең кабыгы гына биш аркылы түгел, шул уела да, шуннан соң май сыгылып чыга. Төштән соң, кояш кызуыннан соң, хәзер бу ягы белән тоталар да, Кырып җыялар. Һәм брандиргә сала баралар кырып кына. Менә шушы опиум. Шушыны минем әнкәй 49 елнымы, 48-дәме 400 грамм җыеп рекорд куйды һәм 10 метр ситса бирделәр. Бер кеше авылдагы Гайнулла Мавзы җыеп бара менә, шуны зойтелтеп Моны көне буена күпме җыеп була соң? Көне буена моны 50 грамм, 60 граммнар җыеп була.
Төрле төбәкләрдә булып, төрле татар авылларының тарихларын сөйләгән вакытта Аеруча яңадан күчеп утырган авыллар турында сүз барганда һәм биредә менә Башкортстан ягындагы кебек 18-нче гасыр урталарында э, яңадан э, күченгән авыллар турында сөйләгән вакытта аларның уртак ягы бар. Ул инешләр, елгалар янына килеп утыру. Без мондый э, тарихларны Ульян өлкәсендә дә, Нижгар якларында да күрдек, биредә дә нәкъ менә шундый хәл. Э, иркенлеккә чыгу э, күбрәк итеп җир алу һәм шул җир эшкәртү мөмкинлеге бирелү ул бер әйбер ләкин белүегезчә казан ханлыгы яулап алынганнан соң э, татарларга инде баш бирергә теләмәгән катламнарына басым ясауның тагын бер ысулы аларны зур елгалардан читкәрәк күчереп утырта башлау да була бит әле шуңа күрә инде 18 гасырда янәдән шушы христианлаштыру сәясәте көчәйгән вакытта яңа җиргә Иркенгәрәк китү генә түгел, нәкъ менә шул элеккегечә хуҗалык алып бару җайлырак булсын өчен елгаларга килеп төпләнү дә ул көн кадагындагы мәсьәлә булган һәм андый мөмкинлекне беркайчан да татар халкы кулдан ычкындырмаган. Чөнки җирне эшкәртеп ашлыгынны алырсың да, ләкин бит әле аны он да итергә кирәк. Ә бу очракта инде, әлбәттә, мул сулы һәм тиз агымлы елгалар, алар су тегермәннәре урнаштыру өчен бик кулай булганнар. Менә шундый заманында меңәр кеше яшәгән тирән тарихлы авылдан бераз кечерәк, яшьрәк авылларга күчәбез. Олы юл аша әйләнеп йөрмичә, турыдан гына китергә булдык. Һәм фәлән вакытта фәлән кеше күченгән дигән сүзләрнең сөйләгәндә генә җиңел ишетелгәнен аңладык. Ничек итсәк иттек, 2022 елда 100 еллыгын бәйрәм итәчәк Әтек авылына да аяк бастык.
Бер татар егетдагыга килгән бер бабай төпкилегә Шайхдуллин Шайхулла дигән корт килеп монда чокырны караган. Башта теге якта Коран дигән чокырны караган. Анда ошатмаган. Шуннан бу чокырны килеп караган да, уйлаган ике ягы да тирән чокыр бит. Әйе. Ә

Шулар килеп, шушы авылга нигез салалар. Төп килеш, төп чыгышы белән төп килде дигән авылданмын. Шуннан соң дүрт семья килә, Кондыра кырында Бикмәт дигән татар авылы бар. Шуннан киләләр Хөснетдинов Сахауттин дигән бик зат житешный гына бер бабай була. Бу, бу, ни, ул да килә. И Бикмәттән тагын өч семья ап килә шул бабай. Калган монда гел үзебезнең кешеләр калганы, гел төпкиле. Ние? Основаться иткәнем төпкиледән. Иң күп вакытта күпме гаилә яшәде монда, күпме? Иң күп гаилә менә шул безнең йорт 30-нчы йорт әйбит. Бер 35 лап ни бар без бәләкәй чакта. Хуҗалык.
Әтек авылының күпчелек гаиләләре чыккан Төпкилде авылы моннан 5 кенә чакрым ераклыкта. Шуңа күрә 60-нчы елларда узган тапшыруда әйтеп узган Кабык күпер ише авылларны перспективасыз дип табып, кире күчергән чакта Әтекне дә кире кайтармакчы булып карыйлар, әмма халыкны күндерә алмыйлар. Мондагы гаиләләр бердәм нык торалар. Җәмәгать э, сәфәребезнең икенче көнендә без тапшыруда яңа сәхифә башларга булдык. Сүзен китап дип атарбыз инде без аны. Чөнки э, менә шушында үзара сөйләшеп йөри торгачтыннан э, теге канатлы төрле әйтемнәрне, э, шундый кызыклы сүзләрне инде истә калдырып кына бетерә торган түгел, язып бармыйча булмас мөгаен. Менә әле дә барып колак салып карасаң, анда нинди генә җор төрле кешеләр юк. Э, иң кызыгы шушы тирә авыл э, нәселләре бит алар бөтенесе дә. Монда Меңтал э, авылы нәселләре бар, Явышевлар дип әйтик инде, әйме. Адунис абыйны беләсез инде ул Туктагылдан. Аннан соң шушы әтек авылының төп нәселләре кызык кызык э, менә искә төшкәннәрен генә әйтеп узам э, мәсәлән э, нидә узган тапшыруда әйтеп уздылар аллага шөкер егетләр авылга яшьләр кайта пенсиягә чыккач булса да барыбер кайталар дип әйтеп куйдылар бүген менә шушы матур йортта таһир абый кунак итте безне бик мул табын әзерләгәннәр безне сыйлыйлар үзләре кыстыйлар таһир абый һаман үзе килеп тынычлап утырып ашый алмый шунда без борчылып әйткән идек таһир абый утыр Үзендә әз булса да капкала инде дигәч, егетләр кирәкми, сезне күргәч минем тамагым тук дип әйтеп куйды. Татар халкы әлбәттә инде кунакчыл халык, ләкин менә бу тирәдәге авылларда аеруча да теге породасы бүтән төрле булган аеруча юмарт кешеләр яши. Дөресен генә әйткәндә, әтекне гөрләп торган, тулы тормыш белән яши торган авыл дип әйтеп булмый инде. Мондагы халык санына мәктәп тә, хастаханә дә, кибет тә тоту мөмкин хәл түгел. Әтекнең сере башка да. Аны үз авылыма кайтам дип карар кылган кешеләр яшәтә. Таһир абыйларда төп нигезләренә үк булмаса да, кайтканнар, акчасыз чакта да йорт күтәргәннәр бит.
Дүрт биш агач ясап, полиэтилен белән урап, түбәсен шифер белән куеп, нидә тордык? Мына су солаш күк койтасы килмәй кандырага туган юк бит. Газ койдык. Карават койдык, өстәл койдык. Шунда утырып ашап шунда йоклап. Җәйгелеккә.
Тегендә инде теге киленнәр белән торган. Ай, тегендә энекәш килен белән бит инде мәйтәм җә. Нитә башлай бер бер ике шәргә генә әйбәт бит инде килен җанына. Җәй мәйтәм җарам боларны. Бу язалап йөрмәк шулайтып. Аны музей ясадык, ансын да кереп карарбыз әле. Әйдәгез кереп карайбыз. Әйдә керегез монда. Менә музей ясадым мин моны. Балалар кайта, идәнгә сузылып ятабыз, үч бала бит инде. Ике малай, кыз, сусында ятып, йоклап. Телевизорны да шул килеш калдырдык, әле кайтып җәй көне шушында торалар. Бу сезнең 2000 елларда яши башлаган.
Әйе, әйе, 2004-тә. 7 ел

Бүгенге көндә аның берничә буш йорты, зираты һәм алмагачлары гына бу урында кайчандыр авыл булганлыгын әйтеп тора. Кызганыч, әмма Тукмак Каран тарихын кабатларга торучы авыллар ике-өч кенә түгел шул хәзер. Шундый уйлар белән Меңтал авылына керәбез.
Безнең э, Бәхтегәрәй бабай әйткәндә, менә ул монда җирләнгән, аның сөйләве буенча 1888 елны Орслан авылыннан күчеп килгәннәр беренче халыклар монда. Алар өч семья гына булганнар. Аларның сөйләве буенча берсе даже кардан ничектер үйеп, э, шуны җылытып, шалаш формасында шунда кыз чыкканнар. Ә нигә алар тегенә киткәннәр, анысын мин әйтәлмәйм. Анда мин яшим. Аларның көченүе бер дә дөрес булмагандыр бит инде карга кереп яшәрлек булгач. Нәрсәгәдер, нәрсәләр белән став иткәндер инде. Менә 6 яшьтә, 6 яшьлек бала белән аның ата-энесе монда күчерлек булгач, нәрсәдер, может, бер нәрсәдән качыбрак килгәннәрдер инде. Ну, ул укымышлы, мулла булып яшәгән адәм, тәртипле инде. Аларның сөйләшүенә Бану дигән әби бар, алар соңыннан Токмагарга күчтеләр. Алар менә ике семья, тагы берсе кем аны әйтә алмыйм. Гайша әби микән? Ни күчеп күчеп килгәннәр алар беренче шушы Мыңталга 1888 елны.
Меңтал авылның борынгы исеме. Тапшыруыбыз башында Даим абый әйткәнчә, Аны Яңа Арыслан дип үзгәртеп, барлык карталарда ул рәсми исеме белән язылуга карамастан, халык әле дә Меңтал ди аны. 1920 елда авылда 55 хуҗалык булып, 289 кеше яшәгәне теркәлгән. Барысы да татарлар.
Әлеге мәннең 19 ий, 19 иның алтысында яшәйләр пока. Кыш көне дүртәү генә кала, икесен балалар алып китә. Монда бит менә газ юк, күрдегез, юлны, юл юк. Юл булганмаса, мин менә туган авыл өемне раз сатадыр идем. Шул юл булмаганлыктан больниц юк монда. Ха безнең яшь бара тоже. Ә, Мин шунда гел кайтасым килә э, авылга, пример менә. Җәй көне мин монда, мин җиләкне дә әллә кайда әйбәт җиләкләр була, мин кайтып туган авылымнан җыярга тырышам, потому что ул безнең туган як. Аның җиләге дә икенче, суы да икенче. Суны кайтып шуннан алам. Мине күршеләр көлә. Син экономишь суны, мин имеш, акча экономить итәсең. Ә мин әйтәм, җегетләр, мин исән чагында туган ягымның, авылның суын эчәсем килә димен.
Меңтал Яушевлар авылы. Дөрес, бу авылның барлык Яушевларында кенәз нәселеннән дип әйтеп булмый, чөнки крепостнойлык бетерелгәч, хуҗалары Яушевлар фамилиясен алган крестьяннар да булган дигән фикер яши. Ә шулай да төп нәселләр үз шәҗәрәләрен барлап, борынгы бабаларын төгәл белеп торалар. Без, без моның менә шушы өлешен, Әйе. менә бу э, явыш кенәз әле багышны да кертептер бәлкем. Багыштан Арш- китәбез.
арш- Арча кенәзләре дип беләбез. Әйе. Шушы якны. Именно.
Без Арча нәселе. Сез ничә, ничәнче буын бабагыз Мин, була инде бу? Бу- Явыш була 13-нче буын бабам. Ә, Богдан була Арыстанга килгән менә- менә Богдан. Ансы Богдан дигәне. Арыстанга килгән менә 6 чакрым Арыстан. Әйе. Шунда наместник була. Шушыннан таралган небез менә 1888-дә мең тала күчкән. Аның нәселе без. 100 елдан соң Арыстаннан ана теге э, кем э, помещик була, кем әле Кем бай диләр әле, теге Арсаның Кругны байын исемен. Шуның белән килешә алмыйча, ул җир биргән дә, менә Өчтүбә җирләре, төпкел җир аныкы булган шушы. Агзамбай. Агзамбай. Арслан. Шул кыш уртасында монда күченгәннәр бит инде. Ай, шул. Яушлар, анда кенәзнекеләр шушында күчте.
Жыр төрле дигәченнән, жыр төрле булмаска, Яуш, Яушев бит мин дисез. Ну, яушыфлык бар инде бездә. Нәрсә Бездә ул Яушевлык, нәрсә ул? яушыфлык ул менә нәрсә?
Менә безнең авылдан чыккан данлыклы кешеләр бар, пример. Без инде үзебез шуларны әз генә кушабыз шуларга. Менә шушы өйдә үскән Шайдулла абый, пример, ул Үзбәкстанда яшәп үлде, полковник дәрәҗәсенә җитте. Аның э, э, энесе бар иде, Мессар абый, ул Туймазыда майор, майор дәрәҗәсенә төшеп, э, милициядә эшләп, КГБда эшләп, шулар үлделәр инде алар бар да. Моннан чыккан укытучылар күп. Шуннан Монда бер мин белгәне генә алты укытучы, шуннан зам, зам министры булып эшләде Миннәхмәт абзыйның малае. Мидхәт абый э, Уфада газовый и нефтяной промышленности. Алар менә шул Газим абый Участник войны белән армиядә дә бергә булганнар, по-моему. 26 елга инде ул. Шушы авылны яратабыз инде, энекәш белән шуннан әйтәм, җиләген ашасак та, суын эчсәк тә күңелебез булып кайта.
Әллә нинди сәер, уйландыра торган көн булды бүген. Әллә йөрү күп булганга, әллә Күп кеше белән очрашып, күп төрле нәсел тарихларын белгәнгә, күп төрле авылларга йөргәнгәме шунда. Бүген көнебезне һавадан төшергән кадрларның панорамасына сыеп бетми торган зур авылдан башлап та көн азагына менә шушындый 5-6 хуҗалыгы гына э, калган берничә кеше генә яши торган авылларга да аяк бастык. Э, Яшәеш шундый, тормышы шундый һәм э, зур авыл, кечкенә авыл, күбрәк тарихлы авыл, әзрәк тарихлы авыл дип ничектер бүләсе дә килми. Чөнки менә бу авылларның да, Меңтал кебек авылларның да үзенә күрә бер моңы һәм хәтта яхшы мәгънәдә бер шомы да бар. Бу хуҗалыкларда кеше яшәмәсә дә, шушы коймаларга да бит кемнеңдер кул җылысы э, кергән. Бу тәрәзәләрдән кемнәрдер карап торган. Шушы ихатада йорт хуҗасы ниндидер өмет белән, ниндидер хыяллар белән яшәп, ниндидер эшләр майтарып йөргән. Бүгенге көндә шушы йортның капкасы булмаса да, ишекләре булмаса да, аның бусагасыннан атлап керергә тә, кызык өчен генә булса да дип, барыбер дә Күңел тартмый, бозмыйча торасың, чөнки бит ул нигез. Ул кемнеңдер нигезе, һәм анда хуҗасыннан башка болай гына рөхсәтсез керү ничектер уңайсыз кебек. Дөрес, Нур абый әйтмешли, шушындый авыллар тагын бер ун ел яшәсә, бик хуп. Тик шулай да